ברוכים הבאים צו צווישן אונז נומבער איין און נײַנציק מיטן טערעפיסט יוסף זאב בראווער, שלום עליכם רבי יוסף זאב. עליכם השלום פנחס, וואס מאכסטו? הודו להשם כי טוב, איך האף אז דו אויכעט, אלעס גוט? יא, יא.
דאנקען און לויבן.
אקעי. בעטער און בעטער, יא?
בעטער און.
אייבערשטער פירט די וועלט שענער און שענער. יא, אונז זעמיר מתפלל אייביג אז די חסדים זאלן זיין אזעלכע וואס אונז קען מען פארשטיין, וואס אונז פיל מיר זענען חסדים. דאס ברענגט אונז צו די שאלה, די שאלה פאר די וואך, פון א מיידל וואס וואוינט נישט אין שטוב יעצט וועגן איז דא עפעס א מעדיקל מצב אינדערהיים, יא, און זי פילט זייער שלעכט, כ'ווייס נישט, זי האט נישט געזאגט דאס זאג איך שוין מיין איך, ניין? זי האט געפרעגט אז וואס קען זי טון צו זיין מער סופארטיוו, פונדערווייטנס איז דאך נישט דארטן, און וואס זי קען טון זיך צו בארואיגן, אז איך גלייב אז די פשט פון די שאלה איז זיך צו בארואיגן אזוי ווי איך קען נישט טון מער ווי איך טו, איך קען נישט טון, איך בין דא און זיי זענען דארט און דאס איז ווי דארף עס צו זיין, און וואס איך זאל זאגן פאר די סיבלינגס, עפעס אזא מין סארט מצב מיט אזא מין סארט שאלה. אויב איך מעג זאגן א ווארט כה י קודם, אז מיך געפאלן די חלק פון די שאלה אז וואס קען איך טון מיך צו בארואיגן, ס'איז א געוויסע אינסייט. ס'איז א געוויסע אינסייט און א געוויסע מיין איך השלמה אז דאס איז די מצב, איך מיין אז איך ווייס נישט צו איך האלט שוין דארטן אבער איך ווייס ס'דא אסאך מענטשן וואס זענען נאכנישט דארטן, וואס קען איך טוהן יעצט? וואס קען איך יעצט טוהן יעצט צו זיין סופארטיוו? וואס קען איך טוהן צו העלפן דעם מצב? סאו די די די פארשטיין די השגה און אפשר אפילו די השלמה אז איך בין נישט אין קאנטראל איז א מורא'דיגע שטארקע, איך ווינטש עס פאר מיר אליין.
דו ווינטשט פאר דיך אליין צו. קענען אנערקענען ווען איך בין נישט אין קאנטראל און אז איך בין נישט, און משלים זיין דערמיט. זיין אקעי מיט נישט זיין אין קאנטראל, דאס איז וואס דו זאגסט. יא.
און דו האסט פארשטאנען אז דער וואס האט געפרעגט די שאלה האט די. פליז די אינסייט.
די אינסייט אז. סאם לעוועל די הבנה, הכרה, אויף סאם לעוועל. האב איך געפרעגט וואס קען איך טון מיך צו בארואיגן, נישט וואס קען נישט אזוי ווייט וואס קען איך טון צו העלפן, מען זעט אז זי פארשטייט אז נישט קיין סאך. אקעי.
סאו קודם האסטו שוין געענטפערט איין זאך וואס דאס אליין אין די שאלה אליין איז געווען די אינסייט לויט דיין אנדערסטענדינג. יא.
איז דאס איז די ערשטע די ערשטע פוינט וואס יענער קען טוהן, קודם זיך אליין בארואיגן. יא.
יא ווייסט אויפן עירפלעין איז דא די ס'איז א באקאנטע משל וואס מ'נוצט אסאך, אויב פאלט אראפ די אקסידזשען מאסק און דו ביסט לעבן א קינד זאלסטו קודם אנטוהן פאר דיך און נאכדעם אנטוהן פאר די קינד. יא. און די עקספלענעישן איז ווייל כדי צו העלפן אנדערע דארפסטו אליין זיין גראונדעד, דארפסט אליין זיין ריסארספול, דארפסט אליין דארפסט אליין זיין מסודר און נאכדעם קענסטו העלפן אנדערע. סאו די ערשטע זאך דארפסטו קודם קעיר נעמען פאר דיך אליין, דו דארפסט אליין זיין זיין מסודר. איך וואלט געזאגט איינע פון די ערשטע ריסארסעס וואלט בי צו קאנעקטן באמת צו א פראפעשענעל, ס'איז דא זייער זייער אסאך ארגאניזעישאנס ווען א פעמילי גייט דורך עפעס מעדיקלי, טערעפיסט זענען גאר א גוטע ריסארס אבער אפילו נאך אסאך פאר טערעפיסט, די זייער אסאך ארגאניזעישאנס האבן אזוי ווי ס'איז אזא ביג בראדער ביג סיסטער איידיע פון פאר אינגלעך שטעלן זיי צו כ'ווייס א עלטערע בחור אדער א אינגערמאן וואס זאל זיי באגלייטן וואס האבן. עקספיריענס מיט די זאכן. צו זיין בו צו זיין רבי. אזויווי א מענטארינג איידיע. סאו כ'מיין אז זי דארף נעמען עדווענטידזש פון אזעלכע ריסארסעס. אקעי.
לייק ס'דא גרופס, ס'דא נאך אנדערע קינדער, זי האט נישט געזאגט קלאר וואס די מעדיקל אישו, צו ס'איז מיט איינע פון די עלטערן, צו ס'איז מיט איינע פון די געשוויסטער, צו ס'איז מענטל אדער פיזיקל אדער. עמאושענעל אדער ווייס איך ווען, עס איז דא מעדיקלי קען זיין זייער זייער גרויס און זייער ברייט, און נאך אלץ איך מיין פאר יעדע סיטואשען איז דא סופארט גרופס סופארט ארגענעזעשענס, זי זאל זעהן וועלכע ריסארסעס זי קען האבן פאר פאר קודם כל זיין אליין סופארטעד זיין אליין. גראונד און זיין אליין מסודר זיין טעיקן קעיר אוו און נאך אמאל די טיפערע לעוועלס איז דא די טעראפי און די די מיני זאכן לייק נעם באמת גוט קעיר פון דיך. נאך א פוינט וואס איז בעצם אויך א חלק פון די ערשטע פוינט וואס דו האסט ארויסגעזעהן איז מען קען קיינעם נישט ראטעווען דו קענסט נישט ראטעווען די פעישענט אליין און דו קענסט נישט ראטעווען דיינע געשוויסטער מיט די שוועריקייטן וואס זיי האבן ווייל דיין פעמילי דיעלט מיט די מעדיקל טשעלענדזש, איך זאג עס אפילו אסאך מאל, כ'מיין כ'האב עס געזען, כ'האב עס געזען עקשעלי ב כ'האב געהאט אמאל א יו ס ם, וואס נאכדעם וואס זיין טאטע איז אוועק, איינע פון די זאכן וואס האט אים די מערסטע געבאדערט איז געווען די פעקט אז זיין תהלים האט נישט געהאלפן אזויווי, כאילו ער איז געווען זיכער אז ער גייט קאנטראלן די סיטואשען דורך דעם וואס ער גייט זאגן תהלים וועגן יענע און יענע צדיק האט אים צוגעזאגט אז. סאו די צוגעזאג מיט די קאנטראלן מיט די זיכער אויפטוהן איז כמעט אזוי ווי אפילו א פגם אין אמונה, כאילו תפילה דארף קומען מיט זייער באשעפער דו ווייסט וואס איז ריכטיג און וואס איז גוט פאר מיך פאר מיינע עלטערן פאר מיינע געשוויסטער פאר כלל ישראל פאר יעדעם אינדיווידזשועל פאר אלע צוזאמען בכלליות.

יא די דאקטער גייט מאכן א סורדזשערי אדער די סעקייעטריסט גייט אינטערווינען מיט די ריכטיגע סעט פון מעדיקעישאנס צו סטעבילייזן אדער איך ווייס יעדע די אנקאלעדזשיסט וואטעווער יעדע יעדע סיטועשאן און איך וואס בין איך איך בין סך הכל א קליין קינד אקעי סאו איך גיי קאנטראלן די סיטועשאן דורך תהלים יו אר סעטינג יור סעלף אפ פאר דיסעפוינטמענט וועגן איטס נאט אבאוט דעט. סאו ווען ווען אונז פארשטייען דאס אונז קענען נישט קאנטראלן אויף קיין שום וועג, אונז קענען נישט קאנטראלן מיט אונזער רעדן, אונז קענען נישט ראטעווען קיינעם. אונז קען מיר טון וואס אונז דארף מיר צו טון, און דאס נעמט אריין תפילה. די תורה איז נישט, מען קען זאגן א וועג אז אז תפילה אין די סענס איז א סארט השתדלות. חוץ דעם וואס ס'איז דא א חיוב צו דאווענען ווען מ'איז אין א עת צרה, דעמאלטס איז עס א דאורייתא לויט יא, אבער איך מיין אפילו לויט אבער אבער ס'איז אזוי ווי. א חלק פון די השתדלות לגבי דעם ווען ס'קומט צו די תוצאה, נישט עפעס וואס מ'קען צווינגען עפעס דא, מ'קען נישט יא. און די טבע פון דאווענען איז בעצם, די אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין די טבע אז דאווענען קען טוישן די טבע, דאס טייטש אויב אין די וועג וויאזוי די באשעפער האט אויסגעשטעלט די וועלט איז דא א אפשן, אז דער אייבערשטער'ס פלאן מיט די וועלט בכלליות אדער מיט די מענטש בפרטיות זאל ווערן אויסגעפירט אן דעם וואס ער זאל דארפן דורכגיין די צרה, איז די דרך הטבע איז אז דיין תפילה גייט פועל'ן אז מ'זאל נעמען דעם אפשן וואס גייט זיין מער געשמאקער און מער אויסגעלייזט פאר דיך. עט די סעים טיים איז דא סיטואשענס וואס דאס איז באמת די בעסטע וועג און די ריכטיגסטע וועג, און וואס טוט זיך דעמאלטס מיט די תפילה? ס'גייט פאר אנדערע דורות אדער ס'גייט פאר, ווייסט ס'איז דא כל מיני זאכן וואס איז, דאס איז נישט אין די ראמען פון אונזער ליין. אבער דאווענען זאל מען נאך, ווי יענער האט געזאגט אז אין יעדע זאך איז דאך דא עפעס גוטס, וואס איז דא גוטס אין כפירה? מיט אז ווען ס'קומט צו העלפן א אנדערע איד, מאך נישט דעמאלטס דעם חשבון אז דער אייבערשטער האט עס געטון פאר אים, איז דאס זיין טובה, דא העלף נישט צו, דא טו דו וואס, כ'מיין דא דארף איך טון וואס איך דארף טון אלס מענטש.

יא, אברהם אבינו איז געווען א כופר אין עבודה זרה, וועגן דאס איז דאך געווען דעמאלט זייער אמונה, איז ער געווען גערעכנט ווי א כופר וויבאלד ער האט אריינגעברענגט די אמונה אין איין גאט. צוריק צו אונזער קאנווערסעישאן פון ארויסהעלפן. די קאנצעפט פון ראטעווען, איך דארף ראטעווען מיינע געשוויסטער, איך דארף ראטעווען די מצב, כ'האב זיך ארויפגעשטעלט אויף תפילה וועגן ביי תפילה איז עס ברענגט זיך עס זייער אסאך מאל ארויס ביי אונז היימישע אידן וואס אונז גלייבן שטארק אין תפילה איז דא די ראטעווענקען מען גייט איינרייסן מען גייט אויספוילן ס'איז דא א פלאץ פאר דעם אבער אן די ראטעווען ס'איז דא א פלאץ פאר דעם אלץ חיוב פון תפילה ס'איז דא א פלאץ פאר דעם ווייל דאס איז רצון השם דאס איז די מצוה און דאס איז באמת אונזער טל. און אונז קען מען נישט, אבער אן די איך מוז ראטעווען און דאס גייט ראטעווען, אן די קאנטראלן די סיטואשען, אונטערגעווארפן אונטער די רצון השם, וואס וויל די אייבערשטער יעצט פון מיך, יעצט וויל איך זאל מתפלל זיין, און אייביג אין יעדע אין יעדע mode, למשל ווען ווען חס ושלום מען האט נישט מצליח געווען און די גזירה איז געווען פארכאפט און מען דארף יעצט גיין. רופן חברה קדישא אדער עפעס א אנדערע זאך, א ערליכע איד גייט גראדע רעמערקלי אריין אין די מאוד, אקעי ביז יעצט האט מען מתפלל געווען, ביז יעצט האט מען געטון השתדלות, פון יעצט און ווייטער איז נישט דא מער וואס צו טון אין די עריע, אקעי איז דא יעצט א נייע עריע צו טון, זאגן משניות, ברענגען חברה, פארשטייסטו וואס איך זאג, די מאוו, די. די מאוו פון טרייען צו זעהן וואס מען קען טון צו ראטעווען איינער וואס האט א שווערע מעדיקל סיטועשען אינטו אקעי מען קען שוין מער גארנישט טון גייט אויך סך מער סמאדער נארמאלער געזונטער און ווייניגער טראמעטייזינג פאר איינער וואס איז לכתחילה געווען אין די ריכטיגע ספעיס און ער איז צוגעגאנגען צו דעם צו דעם ריכטיג, סאו סאו ווי מער דו גייסט אוועקגיין פון טרייען יו וואס קען איך טון צו ראטעווען מיינע געשוויסטער און איך בין אזוי ווייט און ניין דו ביסט ווייט פאר א ריזען מען האט דיך אריינגעשטעלט,

און אויך דזשאסט בי פרעזענט, לייק זייער אסאך מאל איז דא א מעדיקל סיטועשן, א חלק פון די פראבלעם איז אז די געשוויסטער, די קינדער זענען ווייניגער סין, זענען ווייניגער מען זעהט זיי ווייניגער, סאו אויב די קענסט זיי זעהן. וואס מיינט זעהן? זעהן מיינט קאלן פרעגן וואס. איז היינט געווען מיט דיך אין סקול? וואס איז היינט געווען מיט דיך אין חדר? האו אר יו דואינג? רעד וועגן די וועטער, רעד וועגן עניטינג, פארצייל זיי א מעשה, הער א מעשה פון זיי, זאג זיי דזשאוקס, שפיל געימס. זאלן פילן, זאלן נישט פילן ווי זיי ווערן פארלוירן אין די טומל און די הו הא וואס ס'איז נאר א. זיי, זייער שוועסטער, לייק דזשאסט זיי דארט, און זייער אסאך וואס קומען ארויס פון די מינע סיטועשאנס זיי רעפארטן אז. יענער און יענער איז געווען דארט פאר מיך, און דאס איז סאך מער העלפפול ווי עני קלוגע טיף אדער העלפפול ראטעוועדיגע זאך וואס דו קענסט זיי טרייען צו זאגן, און אויך נישט נישט קיין ליגנט און נישט קיין דמיונות און נישט קיין פאלשע זאכן, מען דארף זיך נישט זיצן און באדן אין די שווערע אמת'דיגע סיטואשען, אבער מען דארף וויסן די אמת, זאגן די אמת און זיך נישט מתעלם זיין פון די אמת. איך וועל זיין דארט פאר העלפן פראסעסן פילינגס, און איך גיי צוריק, ס'איז זייער זייער וויכטיג יא צו זיין אין טאטש מיט מענטל העלט ריסארסעס אדער אנדערע עמאושענעל ריסארסעס וואס זענען דא, אמאל איז אין די קאמיוניטי, אמאל זענען דא ארגאניזעישאנס, אמאל איז אין די פעמילי, יעדע האספיטאל האט סאושעל ווארקערס, און זאגן.
וואס איך הער פון דיר לגבי די לעצטע פוינט אז די עכטע וויכטיגסטע זאכן אין לעבן זענען געווענליך דווקא פשוט'ע זאכן. און מען דארף נישט קריכן צו ווייט און זיין צו קריעטיוו. און האסט אנגעכאפט ממש א קלעסיק פון א משל. קוים פרעגן וואס דו מאכסט כדי אז זיי פילן ווי מען קוקט אויף מיר ווי איך בין דא. איך בין נישט פארלוירן געווארן.
און אויך זיי געבן צו הערן אז דו ביסט אקעי און דו און דו ביסט מסודר און און טוהן פראדזשעקטס אויך לייק טוה עפעס א פראדזשעקט עפעס א תהלים פראדזשעקט עפעס א זעך. זיין עקטיוו, יא, דאס איז איינע פון די זאכן וואס איז אייביג זייער וויכטיג ווען מען גייט דורך א טראומאטישע דורכגאנג, טו, טו עפעס, טו, ווייש, נעם צאם די קינדער און זאג תהלים, אדער נעם צאם די קינדער און מאך ברכות און דאנק און די אייבערשטער און אזעלכע סארט, דזשאסט זיי עקטיוו אין עני לעוועל. און איך ריספעקט אויך זייער שטארק אז האסט גענומען די קאנפידענס און געריעטשט אוט און עקטשעלי אויפגעהויבן די פאון און געקאלט און אריינגעלאזט די מעסעדזש. זיי געפאלגט בעסיקלי דיין אדווייס די ערשטע האלב צו קעיר נעמען פון זיך און טו ריעטש אוט צו.
ריסארסעס, יא די ריסארס איז א ווירטואל ריסארס יא אונז האבן זייער לימיטעד וואס אונז קען רעדן און וואס אונז קענען עפענען און איך ווייס דאך אפילו נישט צו איך האב באמת געטאטשט אויף. וואס איז באמת נוגע פאר איר? יא, איך קען נאר, איך זאג אייביג אינו לדיין אלא מה שעיניו רואות, א דיין האט נאר וואס ער זעט און אזוי קען ער פסק'נען, סאו אונז האבן געטרייט צו טון דאס, און די זעלבע זאך טוהן מיט עכטע ריסארסעס אראונד דיך, פון רעבעצינס ביז ארגאניזעישאנס ביז טעראפיסטס און פראפעשענעלס און וואס איז אלס שייך, און אזוי ווי דו האסט ארויסגעפוינט בין איך איז די. די מאסט אימפארטענט און העלפפול זאכן ליגן אין די בעסיקס. זאל עס זיין גוט, זאל זיין קלאר אז ס'איז גוט אויכעט. און יא. שאלות פאר די פראגראם קען מען שיקן אויף טעקס אדער לאזן א קורצע קלארע מעסעדזש פאר ר' יוסף זאב אויף טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר. טערעפיסט יוסף זאב בראווער, טרי פאר סעווען פאר סעווען זירא עיט וואן פייוו וואן.
א גרויסן שכח.